Sou, Dir Damen an Dir Hären, Bonjour alleguerten. Merci, datt Der do sidd. Mir haten de Moien e Regierungsrot, wou mer natierlech vill och iwwert déi international Situatioun geschwat hunn an iwwert d'Konsequenze fir eist Land. Dee Regierungsrot war haut um Mëttwoch. Well ech muer an iwwermuer an Zypern fueren, wou en informelle Conseil vun de Staats a Regierungscheffen ass vun der Europäescher Unioun, dee sengem Mëttelpunkt d'Situatioun vun der Energie a vun der Geopolitik steet. Dat ass e ganz wichtege Conseil an dësen Zäiten, wou mer confrontéiert si mat enger ganz schwiereger Situatioun an der Weltpolitik, an dat ass net iergendwou op der Welt, mee dat ass an Europa an direkt um Bord vun Europa. Duerfir begréissen ech och, datt déi zypriotesch Présidence zu an Zypern op deem Sommet och d'Staats a Regierungschefe vun allen Nopeschlänner déi ronderëm d'Europäesch Unioun sinn, déi ronderëm d'Mëttelmier sinn, och invitéiert huet, well dat sinn déi, déi am meeschten, nach méi wéi mir, vun deem Konflikt an der Regioun betraff sinn. Duerfir hu mer och de Moien iwwert déi Situatioun geschwat, esouwuel den Ausseminister, dee Bericht gemaach huet iwwert de Conseil vun den Ausseministeren, an ech selwer, deen de Kollegen informéiert huet iwwer meng Entrevue dës Woch mam Premierminister vum Libanon. Libanon, wat e Land ass, wat och do an e Krich ragezu ginn ass, wou eng grav humanitär Situatioun besteet, wou et och drëm geet am Libanon de territorial Integritéit ze halen, d'Souveränitéit vum Libanon, an duerfir ënnerstëtze mer de Libanon souwuel humanitär wéi natierlech an de grousse Prinzipien. Déi Prinzipien, déi sinn déi nämmlecht op der ganzer Welt. Et sinn déi nämmlecht Prinzipien, déi mer an der Ukrain afuerderen, nämlech datt een e Land net ka splécken, datt e Land muss zesumme kënnen esou bleiwe wéi et festgehale ginn ass, an duerfir ass dat wat an der Welt geschitt, och am Libanon, opgrond vun deenen Attacke vun Israel besuergnes erreegend a fënnt net eis Zoustëmmung. D'Situatioun an der Kris an der Regioun vum Noen a Mëttleren Osten huet grav Konsequenzen, se huet humanitär Konsequenzen, Se huet ekonomesch Konsequenzen, se huet regional Konsequenzen, se huet humanitär Konsequenzen, well natierlech do, wou geschoss gëtt, stierwe Mënschen, gi Mënsche blesséiert, an eis Gedanke mussen ëmmer dobäi sinn. Duerfir plädéiert d'Lëtzebuerger Regierung iwwerall fir Waffestëllstand, Deseskalatioun an en dauerhafte Fridden. Mir vergiessen dobäi net nëmmen d'Victimmen, mee mir denken och un dat iranescht Vollek, wat Hoffnunge gemaach kritt huet, datt se kënnt a Fräiheet an Demokratie liewen. A mir gesinn net, datt dat an déi Richtung fir de Moment geet. Ekonomesch ass déi Situatioun ganz komplizéiert, well. Och déi Objektiver vun deem Krich, deen ugefaangen ginn ass, un deem d'Europäer net bedeelegt sinn, un deem d'Europäer och net gefrot gi sinn, ob se géinge wëllen dat ënnerstëtzen, datt dee mat enger grousser, Imprevisibilitéit behaftet ass. All Dag kommen nei Nouvellen, all Dag ginn et Fortschrëtter a Réckschrëtter a méigleche Gespréicher. An dat ass natierlech ganz schlecht fir d'Previsibilitéit, déi d'Leit brauchen. An dat ass net nëmmen eng Previsibilitéit vun den Energiepräisser, mee dat ass och eng Previsibilitéit fir d'Nahrungsmëttel, fir d'Dünger fir den Impakt, deen déi ganz Politik an där Regioun huet, op vill Mënschen an Asien, an Afrika an natierlech an Europa. Et ass och eng Situatioun, déi mer bedauern an déi mer mat Suerg kucken. An der Regioun ronderëm Europa, well d'Golfstaaten, déi normalerweis consideréiert gi sinn als eng Plaz, wou Stabilitéit ass, wou och Produkter produzéiert ginn, nämlech Pëtrolsprodukter, déi an d'ganz Welt ausgeféiert ginn, datt och deenen hir Stabilitéit a Fro gestallt ginn ass. Ech hunn an deene leschte Woche mat enger Rei vun de Premierministeren aus där Regioun telefonéiert a si all wënsche sech Fridden a Rou, a virun allem gesinn si och net wéi si an e Konflikt do eragezu gi sinn a wéi se do sech kënnen neutral verhalen. Si verteidegen hir Länner, si kënnen op eis Solidaritéit zielen, mee Fakt ass, datt se enorm impaktéiert sinn duerch dee Krich am Iran. Déi Situatioun, déi mer ganz enk zënter Wochen suivéieren an deem mer och och an deene leschte Wochen sou munch Reuniounen och tëschent e puer Ministeren haten, huet eng Repercussioun op Europa an huet eng Repercussioun op Lëtzebuerg. Mir ginn allgemeng dervun aus, Och d'Gespréicher, déi ech mat europäesche Regierungscheffen hat, och Gespréicher, déi ech mat de Lëtzebuerger Ministeren hat, jee no Departement, datt déi Energiekris, wat eng international Energiekris ka ginn oder schonn zum Deel ass, ass ëmmer eng Fro vun der Definitioun, datt déi net ouni Konsequenze wäert bleiwen iwwert eng länger Zäit. Et ass eis Meenung, datt doduerch d'Inflatioun wäert an den nächste Méint eropgoen an datt de Wuesstum an Europa wäert manner héich gi wéi deen, dee mer eis virun e puer Méint virun dësem Krich Erwaart hunn. De Wuesstum war schonn an Europa net ganz staark, mee hunn alles derzou bäigedroen, datt en zu Lëtzebuerg méi staark soll si wéi an den Nopeschlänner. Dat hu mer fäerdegbruet, doriwwer sinn ech frou. Dat huet och de Leit, déi hei zu Lëtzebuerg schaffen, gehollef. Mee mir gesinn, datt elo dat, wou mer umgaange ware Wuesstum ze kréien, datt dat negativ en Impakt wäert hunn op d'europäesch Ekonomie. Mir hunn eis doropper an den leschte Woche virbereet. Ech sinn der Meenung, datt een esou eppes net an engem Hauruck-Verfare mécht, datt ee mat roueger Hand muss regéieren, datt een net einfach op engem Dag, wou d'Präisser vum Pëtrol eropginn, oder en Dag, wou d'Präisser erofginn oder wou d'Bourssen erop a erof ginn, Direkt mat där nämmlechter Nervositéit, voire Hektik Decisiounen hëlt. Ech hunn duerfir an deene leschte Wochen och esou munch Consultatioune geféiert a koum zur Conclusioun, déi ech de Moien der Regierung virgeluet hunn, datt et an engem Moment, wou eng international Energiekris e gréisseren Impakt op eist Land kann hunn, datt et do gutt wär, datt mer eis géingen an engem Format vun der Tripartite zesumme fannen. D'Tripartite ass e Kriseninstrument. Mir hei si mat enger atypescher Kris concernéiert, nämlech eng Kris, déi vu bausse rakënnt, déi international ass an dären Impakt fir de Moment nach net ganz kann ofgesinn. D'Lëtzebuerger, d'Leit déi bei eis wunnen, gesinn déi Kris fir de Moment virun allem op der Tankstell, si gesinn et bäi dem Masutt, mee mir gesinn et zu Lëtzebuerg Gott sei Dank nach net op eng strukturell Aart a Weis. An och op der Tankstell wësse mer, dat dank enger Rei Moossnamen, déi mir schonn geholl hunn, den Diesel manner kascht wéi an eisen dräi Nopeschlänner a wéi an anere Länner an Europa. Nach huet et en Impakt, an deen, deen säi Musuttank fëllt, dee muss haut méi Euroen op den Dësch leeën, wéi virdrun. Mir gesinn et och bei der Industrie, déi vun dem Energiepräis impaktéiert ass. Et gesäit een et nach fir de Moment manner bäi de Kleng a Mëttelbetriber, déi ganz oft Stroumkontrakter hunn iwwert e puer Joer, déi natierlech net direkt ugepasst ginn. An duerfir ass deen Effet net direkt, mee en ass méi mëttelfristeg. Natierlech wäert deen, déi méi héich Inflatioun och en Impakt hunn op d'Entwécklung vun de Präisser. d'Inflatioun an domatter och dem Declenchement, dem méiglechen Declenchement vu méi wéi enger Indextranche iwwert déi nächst 12, 15 Méint. Duerfir menge mer, datt de Moment do wär, fir dat op eng konstruktiv Aart a Weis mat de Sozialpartner ze beschwätzen. Eist Zil ass ganz kloer, Mir wëllen d'Gesellschaft zesummenhalen, mir wëllen de Leide hëllefen, wat hir Kafkraaft ubelaangt. Dat ass jo ee vun de ganz staarke Mottoe vun dëser Regierung, wou mer jo och scho ganz vill gemaach hunn. Dës Regierung huet sech charakteriséiert domatter, datt mer schonn d'Kafkraaft e puermol gestäerkt hunn, a mir wëllen net, datt dat, wat mer elo gemaach hunn, duerch déi Energiekris negativ impaktéiert gëtt. Mir fueren also weider mat eisem Objektiv, fir datt d'Leit genuch Sue mat heem kënnen huelen, fir sech an hir Famill ze suergen. Mir gesinn zugläich, datt d'Betriber impaktéiert ginn. An Dir wësst och, datt et eist Zil bleift, an ech hunn dat jo och am Ufank gesot, fir datt mer dee Wuesstum, dee mer elo erëm hunn zu Lëtzebuerg, datt deen net zesummebrécht. An duerfir ass et niewent der Kafkraaft, déi mer wëlle bäi de Leit héichhalen, och eis Suerg, datt mer der Kompetitivitéit vun de Betriber och wëllen déi weider stäerken, a Kompetitivitéit heescht eigentlech näischt aneschteres, wéi datt mer d'Aarbechtsplazen zu Lëtzebuerg kënnen halen an datt déi Betriber och, genuch Suen hunn, fir uerdentlech Léin ze bezuelen a fir kënnen ze innovéieren, do wou dat noutwendeg ass, an dat ass noutwendeg, fir déi ganz ekologesch an digital Transitioun och kënnen ze finanzéieren. Mir wëllen also an den nächste Wochen eng Tripartite hunn, wou mer d'Konsequenze vun der internationaler Energiekris mat de Sozialpartner diskutéieren a versichen, den Impakt esou kleng wéi méiglech ze halen op d'Leit an op d'Betriber. Ech weisen och drop hin, datt déi Regierung, d'Regierung, déi ech d'Chance hunn unzeféieren, eng ganz Rei Moossname scho geholl huet, déi déi aner Länner elo eréischt envisagéieren. Mir hunn déi geholl virun dëser Energiekris, mee déi hëlleft eis elo. Éischtens hu mir zu Lëtzebuerg en Index, deen déi aner Länner net hunn. Den Index wäert an den nächste Wochen eng nei Tranche erfalen. An den Index ass jo d'Haaptinstrument, fir d'Kafkraaft vun de Leit ze halen. Dat hunn déi aner Länner net, soudatt den Impakt schonn ofgefiedert gëtt duerch déi Indextranche, déi héchstwahrscheinlech am Juni erfält. Eng zweet Moossnam, déi mer geholl hunn, déi déi aner Länner net hunn oder elo zum Deel huelen, ass, datt mer am Budget vun dësem Joer déi Netzkäschte beim Elektreschen iwwerholl hunn. Am Budget vun dësem Joer hu mer 150 Millioune virgesinn, déi De Staat iwwerhëlt déi, soss missten d'Leit an d'Betriber bezuelen an doduerch sinn d'elektresch Präisser méi niddreg a méi stabil bliwwen, wéi wa mer dat net gemaach hätten. Eng drëtt Moossnam, déi elo hëlleft hei zu Lëtzebuerg, ass, datt mir an dëser, ënnert dëser Regierung d'Energieprimm Verdräifacht hunn. D'Energieprimm, déi déi Leit mat deene klengsten Akommesse kréien, déi Energieprimm gëtt en bloc ausbezuelt, déi ass virun e puer Wochen ausbezuelt ginn. An dat hëlleft Gott sei Dank deene Leit, déi ganz kleng Akommesse hunn, fir kënnen, och wa se zum Beispill Masutt kafen, kënnen dat, déi Suen dann och hunn, fir dat kënnen ze bezuelen. Dat war déi richteg Politik, well mer gesot hunn, mir wëllen de Leit hëllefen a mir wëlle besonnesch geziilt deenen hëllefen, déi et am meeschte brauchen, an d'Energieprimm ass e staarkt Instrument dovunner. Mir hunn och zu Lëtzebuerg déi niddregste Besteierung vum Bensinn a ganz Europa, an dat erkläert jo, firwat ganz oft Leit aus dem Ausland op Lëtzebuerg tanke kommen. An trotz all deem wat ech elo grad gesot hunn, Kafkraaft, déi mer gestäerkt hunn, Energieprimm, déi mer erhéicht hunn, Netzkäschten, déi mer iwwerholl hunn, Index, dee mer hunn, menge mer awer, datt deen Impakt, deen elo ka kommen, datt mer dee mussen esou gutt wéi méiglech fir d'Betriber an d'Leit offiederen. An duerfir menge mer, datt d'Tripartite E gutt Instrument wär, ech hunn a menger Vergaangenheet als Budgets a Finanzminister u villen Tripartitten deelgeholl, Tripartitte kënne jee no Situatioun e gutt Instrument sinn, fir jiddwereen un en Dësch ze kréien an da gemeinsam no Léisungen ze sichen. Et ass an deem Geescht, wou Och contrairement zu deem, wat ech heiansdo héieren, ech eigentlech, well ech e Mënsch vum Dialog si, gäre mat de Leit iwwert déi Froe schwätzen. Dat hei ass eng Fro, a wéi gesot, an deene leschte Woche war ech och vill an ënnerschiddleche Manifestatiounen am Land, an ech weess, datt eis Matbierger vun där geopolitescher Kris, vun der Energiekris, sech do ronderëm vill Froe stellen. An ech mengen, an esou engem Moment ass et d'Aufgab vun der Regierung, d'Leit un en Dësch ze bréngen, fir iwwer d'Konsequenzen doriwwer ze schwätzen a gemeinsam Léisungen ze fannen. Mir ginn dat mat engem konstruktive Geescht un an ech sinn dervun iwwerzeegt, datt mer dann och gemeinsam eng Léisung fannen. Et gëtt e Succès zesummen an gëtt en Echec zesummen, mä ech soen Iech, ech ginn do eranner an der staarker Hoffnung, datt mer an deem traditionelle Lëtzebuerger Modell vum Konsensus, vun der Kompromëssbereetschaft och eng Léisung wäerte fannen. Op jiddwer Fall ass dat eist Zil. Mir schwätzen iwwert D'Tripartite, mir schwätzen iwwer déi allgemeng ekonomesch a sozial Situatioun, an dat musse mer och weider maachen. Duerfir beschäftege mer eis och mat villen anere Sujeten. Och dëse Regierungsrot hat vill aner Sujeten um Ordre du jour. Ech géing der just vläicht deen een oder deen anere mentionéieren, deen och grad fir d'Leit hei am Land extrem wichteg sinn. Mir hunn zum Beispill de Moien decidéiert, datt mer d'Kannergeld d'nächst Joer erhéijen, e Projet de loi, deen de Moien am Regierungsrot ugeholl ginn ass, deen d'Zil dréit, eng kannerfrëndlech Gesellschaft ze hunn, an deen och grad och noutwendeg ass a méi schwieregen Zäiten, datt all Kand fair Chancen huet. Duerfir hu mer de Projet de loi ugeholl, deen d'Kannergeld ëm 45 Euro pro Kand erhéicht, a fir Kanner iwwer 12 Joer, esou wéi mer dat och am Koalitiounsaccord virgesinn haten, wou mer gesot hunn, fir déi Kanner ass de Käschtepunkt méi héich, do wäert d'Kannergeld ëm 60 Euro gehéicht ginn, well mer och do gesinn, datt bäi grousse Kanner den Aarmutsrisiko méi grouss ass, well d'Käschten duerch hir Liewensphas och méi héich sinn. Dat ass fir eis wichteg an op deem Wee fuere mer konsequent weider, wéi gesot kombinéiert mat där kannerfrëndlecher Steierreform, déi jo och schonn deposéiert ass. Dat muss een ëmmer als e Ganzt gesinn an déi zwou Saachen zesumme wäerten de Famillen hei am Land substantiell hëllefen. Dann hate mer och eng ganz wichteg Strategie de Moien am Regierungsrot, déi d'Zukunft vum Lëtzebuerger Land och betrëfft, dat ass d'Klimastrategie. Do, déi hu mer elo fir d'zweete Kéier am Regierungsrot diskutéiert, well wéi mer dat an der Klimapolitik maachen, Ass d'Consultatioun vun de Bierger extrem wichteg, déi Strategie, déi war elo an der Consultation publique, a wat mir hunn do gutt nogelauschtert, an d'Regierung huet eng ganz Rei vu Moosnamen, déi vun de Leit, déi sech ausgedréckt hunn, och virgestallt hunn. Ech mengen, et sinn eng 12 Moosnamen, déi bäikomm sinn, well mer an där Biergerparticipatioun, déi mer bei der Klimastrategie hunn, och deem Rechnung gedroen hunn. An déi Klimastrategie, déi also eng Äntwert ass op d'Folge vum Klimawandel, dee reell ass, dee mer ganz seriö huelen, déi Klimastrategie muss een zesumme gesinn mam Klimasozialplang, dee mer viru 14 Deeg am Conseil haten, well Klimapolitik ass net eppes, wat ee just um Pobeier Decidéiert, et muss een d'Leit mathuelen, duerfir ginn d'Leit consultéiert a virun allem déi sozial Schwaachst mussen och kënnen déi ekologesch Transitioun matmaachen. An duerfir ass déi ganz Strategie, Klimastrategie, zesumme mam Klimasozialplang e wesentlecht Stéck vun der Politik vun dëser Regierung. Ech hu vun de Kanner, vun der Ëmwelt, vun der Zukunft geschwat. Ech géing e leschte Punkt wëlle mentionéieren, dee mer och am Regierungsrot haten. Dat ass en Thema, wat eis staark um Häerz läit, nämlech dat vun der digitaler Gewalt. Mir hunn e Projet de loi ugeholl, fir de Code pénal Dorophin ze verbesseren, fir d'Affer vun der digitaler Gewalt méi Schutz ze ginn. Dat ass wichteg, well do sinn nei Phänomeenen entstanen, déi et fréier guer net gi sinn, wéi de Code pénal an deene leschte Jore, Joerzéngte geschriwwe ginn ass. An ech mengen, et ass wichteg, datt, wann eng Hausse vun der Gewalt am digitale Raum stattfënnt, datt mer déi bekämpfen. Mir akzeptéieren keng Gewalt, weder am Netz nach op anere Plazen. Et ass fir eis wichteg, datt d'Gewalt konsequent bekämpft gëtt an duerfir musse mer der Police an der Justiz déi Instrumenter ginn, déi se brauchen, fir deem entgéintzetrieden. Voilà, et war en also interessant, chargéiert Regierungsrot. der Regierungsréit, well och an deene leschte Woche, wéi gesot, hate mer der e puer, déi a méi klengem Krees stattfonnt hunn, fir dat do alles ze preparéieren. An et ass eis Intentioun, wéi gesot, elo eis konzentréiert mat de Konsequenze vun där Energiekris, der internationaler Energiekris a virun allem hiren Repercussiounen op Lëtzebuerg an deenen nächste Wochen ze beschäftegen. An ech wäert dat mat vill Energie vill Motivatioun a ville Gespréicher maachen. Voilà, dat wier de Resumé vum Regierungsrot vun haut a vun der leschter Woch, zum Deel vun der leschter Woch. A gäre beäntwerten ech Froen, wann der nach do sinn.
Signe Wiltsch vum Tageblatt hei. Dir hutt elo gesot, datt e Format vun der Tripartite zesummekënnt. Mir kënne vläicht confirméieren, dass et sech hei wierklech ëm de Comité de coordination tripartite handelt, net erëm eng Sozialronn, wéi se och emol genannt gouf, handelt.
Et handelt sech ëm eng national Tripartite, déi ech zesumme mam Vizepremier wäert leeden a mat all deenen zoustännege Ministeren, déi dozou gehéieren. Et ass also eng Tripartite an enger breeder Cooppositioun um héchsten nationalen Niveau.
Jo, Dir sot déi zoustänneg Ministeren. Ech mengen, Energie, datt dat wäert um Programm stoen, ass relativ kloer. Wat si soss nach Sujeten, déi do sollen op den Dësch kommen? Ech mengen, d'Gewerkschaften haten och gesot, datt Mindestloun an Diskussioun dorëm effektiv och an eng Tripartite gehéieren.
Et ass fir mech wichteg, datt mer d'Konsequenze vun der internationaler Energiekris op Lëtzebuerg genee kucken. An duerfir wëll ech an den nächste Woche Gespréicher féiere mat alle Sozialpartner, fir ze kucken, wou sinn déi Konsequenzen am gréissten, an datt mer doropper Äntwerte fannen. Et geet eis drëm, ze kucken, datt mer d'Kafkraaft vun de Leit stäerken, nieft deene Moossnamen, déi mer scho geholl hunn, an datt d'Betriber, déi Energie brauchen, datt déi net an d'Struewele kommen an Aarbechtsplaze verléieren. Ech fannen, datt een e Land muss op eng roueg an onopgereegten Aart a Weis féieren. An duerfir ass et wichteg, datt et net nëmmen ëm d'Fro geet vun der Tripartite, jo, déi muss op héchstem Niveau geféiert ginn, mee datt een och Virgespréicher féiert, fir ze kucken, wou ass den Impakt am gréissten, an datt mer all déi Konsequenze gesi mee mam kloren Zil, e Konsensus ze fannen, dee souwuel de Leit am Land hëlleft, wéi de Betriber an en fait gehéieren déi zwou Saachen enk mateneen zesummen, wat fir mech sinn d'Aarbechtsplazen am Land, eppes enorm Wichteges, uerdentlech Aarbechtsplazen, gutt bezuelten Aarbechtsplazen. An dofir brauche mer Betriber, déi déi Aarbechtsplaze schafen an iwwerliewen, a Leit, déi en Nettoakommes hunn, wat hinnen erlaabt, an dëser schwiereger Situatioun, déi mer nach net genau wëssen, wéi se kënnt, mee datt mer doropper d'Leit schützen a mat hinnen dohinner se op dee Wee féieren.
Thomas Klein vum Luxemburger Wort, Dir hat bei den Kollegen vir e puer Wochen gesot, dat en Tripartite, deen Numm en aberufen wollt, wär net zwar Indextranchen an engem Joer gett. Kënnt Dir e bëssen erklären, wouhir den Sënneswandel kënnt? Hat sech déi Analyse der Situation geännert oder ass dat ewer e bësschen den Druck gewäes von den von Gewerkschaften und vom och vom Patronat, déi hunn jo och gesot, se hätten gären en Tripartite, datt et ewer dorop zeréckzeféieren ass? Ech mengen, datt et wichteg ass, wann ee Premierminister ass, datt een de Leiden am Land nolauschtert, Ech hunn ni fonnt, datt een e Premierminister ass, dee soll sinn, deen einfach vun uewe rof decidéiert. Mee et ass och keen, dee just eppes decidéiert, wann iergendeen iergendwou gären eppes hätt. Et muss een e Land regéiere mat roueger Hand. An et ass mer kloer, datt haut déi Energiekris méi no un eis erukënnt, wéi dat vläicht virun e puer Wochen de Fall war. Duerfir och déi Gespréicher mat de Kollegen am Ausland, duerfir och d'Wichtigkeet vun deem europäesche Conseil vum Mois. Och haut weess nach kee ganz genee, wéi d'Inflatioun evoluéiert a wéi de Wuesstum ännert. Ech hunn déi Tripartite scho méi laang an d'A gefaasst, mee de Moment vun der Tripartite ass eng Fro, déi ee muss ofweien. Ech mengen och net, datt se elo muss mar de Moie stattfannen, well ech gäre ging elo am Mount Mee mat de Sozialpartner den Terrain preparéieren an dann, Enn des Mounts, ugangs Enn des Mounts Mee, ugangs Juni déi Tripartite dann an der grousser Ronn ka bäieneen treffen. Fir mech ass dat e Prozess vun enger Iwwerleeung gewiescht. Wéi gesot, ech huet ee lo méi kloer Chifferen, datt een dervu kann ausgoen, datt et e puer Indextranchë wäerte ginn. Ech mengen och net, datt de Statec millimetergenau wäert kënnen an zwou, dräi Woche soen, wéini genee déi zweet, déi drëtt Indextranche erfält, well dat si jo Hypotheesen. Mee wann ech och mat internationalen Organisatiounen, IMF et autres, kucken, da gesäit een, datt d'Inflatioun wäert méi héich ginn. An doropper wëlle mer eis preparéieren, doropper hu mer eis preparéiert. An esou Décisiounen hëlt ee weder ënner Drock nach am Hauruck-Verfahren, mee et lauschtert een no. An ech si frou, festzestellen, datt jiddweree mat deenen ech geschwat hunn, mengt, datt dat de richtege Wee wär, fir eist Land no vir ze bréngen. Dat ass dat Lëtzebuerg, wéi et mir gefält. Ech hunn och am Virfeld mat de Sozialpartner telefonéiert, geschwat, ech hunn och mat anere Leit am Land geschwat an dass opgrond vun all deene Gespréicher, ech hu mat, ech hunn eng Rei Betriber besicht, ech hu mat Leit geschwat, déi a Betriber schaffen, an opgrond vun all deenen Elementer, virun allem där internationaler volatiller Situatioun, ech ënnersträichen dat, well moar kann d'Situatioun am Iran total anescht sinn, d'Energiesituatioun total anescht, koum ech elo zur Konklusioun, datt e gudde Moment wär, déi Tripartite anzeberuffen. Dat ass also e Prozess, dat ass eng Iwwerleeung, dat ass en Nolauschteren an dat ass déi Aart a Weis, wéi ech fannen, datt een e Land muss regéieren.
Céline Eischen vun rtl, Dir hutt et elo scho gesot, et gëtt also eng Kafkraaft-Kompetitivitéits-Tripartite. Den Index ass elo scho e puermol gefall. Ech wollt awer nach eng Kéier nofroen, D'Gewerkschaften hu gesot, datt eng Manipulatioun vum Index eng rout Linn ass fir si. Läit da lo all Sujet an der Tripartite um Dësch? Ginn et do keng Tabuen? Och den Index, wäert dat e Sujet sinn an deenen Diskussiounen?
Dir verstitt, datt ech aus Respekt virun all deenen, déi op déi Tripartite kommen, net wëll zu eenzele Moossname schwätzen. De Kader ass kloer. Den Ophänkert vun der Tripartite Dat ass déi allgemeng, esou steet et och am Gesetz iwwert d'Tripartite, ass déi allgemeng wirtschaftlech a sozial Lag vum Land. An déi gëtt impaktéiert duerch eng international Energiekris, déi Konsequenzen op d'Lëtzebuerger Land huet. An déi Sujeten, déi domat zesummenhänken, Kafkraaft, Iwwerliewe vun de Betriber, dat sinn déi zwou Stellschrauwen, un deenen ech wëll an engem flotte konstruktive Dialog mat de Sozialpartner stoen an déi Diskussioune féiert een net, éier ee mat de Leit geschwat huet. Déi wëll ech, wéi gesot, mat hinne féieren an sinn dann dervun iwwerzeegt, datt mer gemeinsam en Erfolleg hunn. Et gëtt e gemeinsamen Erfolleg, dat ass dat, wat eist Zil ass, an dorunner wäerte mer schaffen. Wéi laang mengt Der, dass d'Tripartite dauert? Och dat, mengen ech, ass net eng Fro, déi ee soll beäntwerten, éier se iwwerhaapt ugefaangen huet. Meng Intentioun ass et, wéi gesot, am Mount Mee, an den nächsten Deeg a Wochen, déi Virgespréicher ze féiere mat Kolleegen aus der Regierung, dat ass och net eng One-Man-Show, jee no Sujet, an dann dat uerdentlech preparéieren. Mir sinn och schonn innerhalb vun der Regierung zënter dräi, véier Wochen, wéi dee Krich ugefaangen huet a wéi mer gesinn hunn, dat wat anerer eigentlech Mat na gesinn hunn, datt déi Strooss vun Hormuz esou en Impakt hätt. Jiddreen, deen déi Situatioun vun där Strooss an der Importenz vun der Golfregioun kennt, an dat misst eigentlech jiddweree sinn, weess, datt dat en Impakt huet. Wat mer net wëssen, a wat mer och haut nach net wëssen, dat ass, Wéi laang ass déi Strooss zou? Wéi laang geet dee Krich do weider? A vue datt, wéi Dir alleguerte wësst, wéi mir alleguerte wëssen, leider, hänkt dat of vu, Saachen, déi net an Europa geschéien, an dat mécht natierlech och d'Evaluatioun dovunner extrem schwiereg. Mir gesinn dat un der Tankstell, mir gesinn et bäi de Bourssen, mä Politik mécht een net wéi verschidde Mäert, Politik mécht ee mat roueger Hand iwwert eng gewëssen Zäit, an dofir wëlle mer dat och an enger gewëssener Perspektiv kucken. Ech mengen, datt, wann déi Tripartite da bis ugeet um vollen Niveau, um héchsten Niveau vum Land a vun de Sozialpartner, datt mer eis déi néideg Zäit musse ginn, fir dat ze diskutéieren. Mir setzen also net direkt en Enn un déi Gespréicher, éier se ugefaangen hunn. Mir huelen eis déi Zäit, déi et brauch, fir konstruktiv mateneen ze schwätzen.
Christiane Kleer vum Radio 10,7. Dir hutt gesot, Dir wëllt net iwwer konkret Mesurë schwätzen. Wat kënnt Der dann zum finanzielle Spillraum soen, deen d'Regierung sech gëtt?
wa mer d'Kafkraaft vun de Leit wëlle stäerken a wa mer d'Betriber wëllen ënnerstëtzen, fir datt se iwwerliewen, datt se Aarbechtsplaze kënne schaffen, da wäert dat selbstverständlech e finanziellen Impakt hunn. Dee kann een net mat engem präzise Chiffer festleeën, mee et ass kloer, datt d'Regierung wäert och do derfir suergen, datt Lëtzebuerg e Land bleift, wat an enger besserer finanzieller Situatioun ass ewéi déi aner Länner an Europa. Dat ass wichteg an engem klenge Wirtschaftsraum an dat ass och wichteg, well mer net wëllen d'Steieren héijen. Mir hu jo gesot, datt mer de Leide méi netto vum brutto wëlle ginn an datt mer d'Betriber net méi, mee manner wëlle belaaschten. Also brauch een och gesond Staatsfinanzen. Natierlech wäert dat e Käschtepunkt hunn. Doriwwer muss am Gespréicher an der Regierung, och mam Finanzminister, mee et wäert esou sinn, datt um Enn vum Dag mer awer weider eng ganz responsabel Finanzpolitik wäerte maachen. Wéi gesot, déi ass noutwendeg, fir och do Previsibilitéit ze ginn, well d'investéiert een net an engem Land an et géing een net wunnen an e Land, wou ee moar méi Steier muss bezuelen. Dës Regierung steet fir manner Steieren An net méi Steieren. A se steet och fir gesond Staatsfinanzen. Mee fir de Zesummenhalt vun der Gesellschaft ze hale wäert natierlech dat hei och eng gewësse Käschtepunkt hunn. Mee domatter hëlleft ee jo och de Leit am Land. An dat ass och gutt erëm, esouwuel fir den Zesummenhalt wéi fir de gesamte wirtschaftlechen a soziale System.
Paul Reuter, Reporter.lu, Vläicht dorunner uschléissend, et si jo nach eng Rëtsch Ausgaben och geplangt, also notamment déi grouss Steierreform, Individualiséierung, wat de finanzielle Spillraum jo awer dann och erëm méi kleng mécht. Sidd Der sécher, datt Der nach ëmmer oder wäert Der nach ëmmer un där 30 Prozent Grenz festhalen? Dat ass jo awer eng konkret Zuel, Wéi kéint eppes liicht änneren, fir de Spillraum fir d'Regierung méi grouss ze maachen bei deene Verhandlungen?
Ech weess net, wou Der déi 30 Prozent do gelies hutt, well dat ass e Krittär, dee vun an der viregter Regierung do stoung. Am Koalitiounsaccord steet, datt, wat fir d'Regierung wichteg ass, ass, datt mer den Triple-A Mir behale gesond Staatsfinanzen. Mir hu fir den Moment eng Staatsschold, déi, mengen ech, bei 28 Prozent vum PIB ass. An eist Zil ass net, eng massiv zousätzlech Staatsverscholdung ze maachen. Dat bleift e Parameter fir eis. Deen ass net millimetergenau mat engem Chiffer festgeluet. Mee mir wäerte keng irresponsabel Finanzpolitik a Verschëldungspolitik wéi déi aner Länner an Europa maachen. Mir sinn eent vun den Länner, zwee, dräi Länner nach, déi Triple A hunn, wat wichteg ass, wa mer Sue léine ginn, datt mer net ze vill just herno mussen un Zënse bezuelen. Dat heescht jo am Fong deen Triple A, an dorunner wäerte mer och an Zukunft festhalen. Mir hunn eng zolidd Finanzsituatioun. Natierlech ass déi impaktéiert duerch d'Weltsituatioun, an déi wëlle mer onbedéngt bäibehalen. Ech wëll awer och soen, datt et D'Zilsetzung vun der Regierung ass, déi Steierreform do ze maachen, fir déi och bäizebehalen. Déi ass um Instanzewee, well et jo drëm geet, datt Leit méi Netto vum Brutto hunn, datt mer eng Steierreform maachen, déi d'Leit entlaascht, eng kannerfrëndlech Eenheetssteierklass. An duerfir hale mer un där fest an dat gëtt net impaktéiert duerch déi Diskussioun, déi mer hei hunn. Au contraire, dat hëlleft de Leit fir herno méi Suen ze hunn, wann zousätzlech Käschten als Konsequenz vun der internationaler Energiekris kommen. Dir hat gesot, datt Der Iech net gedréckt gespuert hutt. Dat heescht, Dir hutt Iech och net vun der DP gedréckt gespuert duerch deen Interview e Méinden bei rtl vum Yuriko Backes? An just do nach uschléissend, Bei der DP war jo och d'Fuerderung, oder net onbedéngt d'Fuerderung, mee zumindest och an de Raum geworf ginn, datt een och kéint iwwer de Logement bei enger Tripartite schwätzen. Dat ass dann awer kloer hei net Sujet, wann ech dat elo richteg verstan hunn.
Éischtens sinn ech vu kengem gedréckt ginn, mee ech lauschteren no, wat jiddweree seet. Ech kann Iech soen, ech sinn jo, wéi Der wësst, och President vun der csv. Och an der csv ware ganz vill Stëmmen, déi gesot hunn, Mir mengen, datt de Moment gutt wär, fir eng Tripartite ze maachen. Ech hu mat ville Leit geschwat an ech fannen, datt Nolauschteren e wichtegen Deel ass vun enger Entscheedung, déi een ab esou enger Fro hëlt. Neen, ech hu mech vu kengem gedréckt gespiert. Am Koalitiounsaccord hat mer souwisou gesot, wann eng staark Inflatioun do ass, gi mer eng Tripartite maachen, mee onofhängeg dovunner. D'Tripartite ass e Kriseninstrument a wann eng international Kris kënnt, Mir haten dach an der Vergaangenheet, mir haten eng Finanzkris mat Konsequenzen, mir haten eng Covidkris, deemools war ech net an der Regierung, elo hu mer eng méiglecherweis international Energiekris, wou een net genau weess, wéi staark se ass, da mengen ech, ass et normal, datt ee sech zesumme setzt an duerfir mat Drock erreecht een do net vill. Mee ech mengen, all Meenung an enger Demokratie ass hëllefräich an esou gesinn ech gesinn ech dat. Ech mengen och gutt, datt mer e bësse gewaart hunn, well een och awer an enger ganz volatiller Situatioun ass. Virun zwou Wochen nach konnt een hoffen, vläicht och well mer de Fridde léiwer hu wéi de Krich, datt dee Krich, dee mer net gewonscht hunn, Dat dee Krich, dee mer eis net gewënscht hunn, dee mer net wëllen, wou mer nach eng Kéier plädéiere fir e Waffestëllstand, fir Diplomatie, dat ass esou e wichtige Punkt, hätt een och kënne mengen, datt dee Krich vläicht eriwwer wär, datt d'Golfstaaten net géinge ragezu ginn, da wär déi Situatioun haut eng ganz aner. Elo gesi mer, datt déi Strooss vun Hormuz méi laang zou ass. en Impakt huet op eis all, en Impakt huet op, ech soen nach eng Kéier, net nëmmen op Pëtrolspräis, och op Düngemittel, op Nahrungs an Nährungsmëttel. An dat alles féiert derzou, datt ech mengen, datt elo dee richtege Moment wär. Ech soen och dozou au-delà eppes, wat ech virdrun, meng ech, net gesot hunn, et ass och e Moment, wou jiddweree sech muss froen, wéi e manner Energie ka consomméieren. Et ass jo net nëmmen eng Fro vun dem Präis, et ass och eng Fro vun dem responsabele Comportement, Energie engersäits, datt mer méi erneierbar Energië produzéieren, do huet d'Regierung scho ganz vill op de Wee gi. Mir hunn elo, mir produzéiere méi erneierbar Energie, wéi mer dat haten. Mir wëllen nach méi där produzéieren, Duerfir Energiedesch an aner Saachen, déi mer ënnerwee hunn. An dann natierlech och, datt jiddweree sech freet op eng fräiwëlleg Aart a Weis, wéi e kann zousätzlech Energie spueren. Et si verschidde Produkter, vun deene mer méi ofhängeg si vum wäiten Ausland wéi bei anerer. An ech mengen, och dat, dat wëssen eis Matbierger. Ech maachen hinnen do voll Vertrauen. Och d'Europäesch Kommissioun wäert moar nach nei oder haut nach nei Recommandatiounen erausginn. Ech mengen, déi soll och jiddweree sech ukucken an d'Regierung wäert och esou Recommandatioune ginn, wann dat méi noutwendeg gëtt, fir sech op eng responsabel Aart a Weis ze behuelen am Kontext vun der Energie. Voilà, Merci villmools fir Är Präsenz. Da wënschen ech Iech e gudden Appetit an ech ginn eng Visite maache bäi Colabor, well ech dat och wichteg fannen, datt mer grad an deem soziale Beräich kucken, datt keen um Rand vun der Gesellschaft stoe gelooss gëtt an datt och do d'Leit eng Aarbecht fannen. An dofir sinn esou Initiative ganz wichteg, esou wéi ech och dës Woch bäi Femmes en détresse war, wou Leit, virun allem Dammen, déi aus als Asylbewerber, als Flüchtlingen hei zu Lëtzebuerg sinn, och datt déi an den Aarbechtsprozess erakommen, datt se e Liewen an Dignitéit hunn. An dat sinn also alles Sujeten, déi eis och wichteg sinn, niewent dem Impakt vun der Energiekris, vun deem mer haut de Moien am Conseil an déi lescht Woch am Conseil intensiv geschwat hunn. Merci villmools, schéinen Dag a bis geschwënn. Merci.